Biz häzir Waz topragynda Köneürgenç topragyna gepleşigimizi, syýahatymyzy dowam etdirýäs. Häzir gepleşigimiziň şu ýerinde, ine, syn etişiňiz ýaly, şu ak öýüň dikilişi barada biz size gürrüň bereris. Ine, Türkmenistan döwletimizde ak öý dikmek boýunça maşgalasy bilen meşhur bolan Otuz agamyzyň, ine, maşgalasy bar. Gadymy Köneürgenç topragynda şular ýaly ajaýyp tebigatly ýerde ak öýüň dikilişine başlaýar. Mähriban tomaşaçylar, tomaşa ediň, biziň gepleşigimiziň

Önüp ösýän söwüt agajyndan ýasap taýynlaýarys biz ak oýun agajyny. Süňňi diýilýär-de türkmençe. Ak oýun süňňüni taýynlaýarys. Süňňüni taýynlamak üçin bahar aýlarynda şol ak oýun söwüt agajyndan agajyklary çapyp taýynlap goýarys. Onsoň ony gurudýarys. Şony gurudyp Bir üç aýdan guwurdyp, güne serip guwurdamyzdan soňra muny işlemäge başlaýarys. Onsoň agaçlary şu üç her agajymyz üç ýylda kemala gelýär. Şul agaç, owa, şul agaç, şul agaç üç ýylda öý ýasamaga taýyn bolýar. Owa. Onuň şuny Şu bahar aýynda, mart aýlarynda çapýas, ondan üç aýam guwurdýas, üç aý guwurdandan soňra şuny öz gurallarymyza salyp, şuny birinji gerek uzynlygymyzda kesýäs, kesemizden soňra muny tamdyr diýýäs, tamdyryň körügi bar. Tamdyra salyp goýýas, tamdyrda-da bir günüň dowamynda şuny oduň howrunda durmaly. Näme peýdasy bar şol? Şo hem berkleşýär, hem agajy, şu agajy şeýle häzir şuny egreltjek bolsak ýa dogrulajak bolsak, şu döwülmek bilen bolýar. Haçanda şo tamdyrda günüň dowamynda duranda agaç ýymşyýar. Şuny egreldenimizde sozulýar agaç. Döwülenok. Epläp bolýar. Hawa. Şo şuny indi şu uklarymyzam şeýdip egreldi bilýär. Tärimlemizem şeýdip egreldi bilýär. Ine tüýnügiň görseň bir tegelek zat şuň bir hiç ýerine seplenen ýeri diýeni görnenok da ana seretseň hiç. Hawa. Tomaşalarna görkezelme. Şu. Hawa. Şu ine häzir awaýyň bir esasy ýokary görnüşleriniň biri-de. Näme diýip atlandyrýar? Tüýnük diýilýär, çagarak diýilýär. Şularyň söwüt agajy. Söwüt agajyndan. Şuny Egreldenimizde şol tamdyryň körüginde duranda ýymşyýar agaç. Onsoň nähili tegeleklikde epläsiň gelse epläbermeli. Agaç sozulyp hiç döwülenok. Gerek möçberinde tegeläp bolýar şuny. Indi otuz aga şumat söwüt agajyndan ýasalýar diýdiňiz-de, agoýymyzyň. Indi muny aşak goýberäýeli. Indi häzir şu bir umumy şu Agoýuň bir ýörite bir özüniň gurluş aýratynlyklaryna degişli bolan zatlar dur da indi ýeke-ýekeden şolary bir häzir ilki bilen sanap geçeli. Soňam Agoýuň gurluşyna başlabereris. Agoýlaryň ha bosagasy, ýokarky bosagasy bul mynymyz. Hawa. Mynymyz iki sany agajymyz muňa söýe diýilýär. Söýe şu bosagany saklap durmaga. Dogry. Hawa. Onuň bärik gapysyna oturdylýar. Gapy bi söýämiz, gapy oturdylandan soňra tärimleri dikeldip başlaýar. Dört sany tärimiz hem dikeldemizden soňra tegeleklenýär. Tegelek bolup tärim, dört tärim dikeldýär. Ondan soňra uklaryny goýup, uklary tüýlügi galdyrýar. Şeýdibem uklary galdyryp, Şu hemme agaç süňňüni galdyryp bolýar. Ondan soňra keçesini, durluklaryny, serpiklerini, gamyşlaryny ýapylyp şeýdip. Indi bolsa biz häzir başlap saňa men ýeke-ýekeden görkezip bereýin. Mähriban tomaşaçylar onda syn ediň häzir şu gadymy Köneürgenç topragynda Agoýuň dikilişi barada gepleşigimizi siziň bilen dowam edýäs. Elbetde, syýahatymyzyň dowamynda ak öýlerimiziň dikilişini tomaşa etmek siziň üçin ýakymly bolsa gerek. Häzir Otuz aganyň bir maşgalasy şu ýerde ak öýüň dikilişini ýaýlymda size görkezerler. Elbetde, toý-baýramlarymyzyň bezegi ak öý dikilende türkmen halkymyz hökman toý tutýar, öý tutýar. Ine, hormatly Prezidentimiziň saýasynda-da ýurdumyzyň ähli künjeklerine ak mermerli binalar, jaýlar gurulýar. Şonda-da Ak öýlerimiz ýatdan çykarylmandyr. Ak ymaratlaryň içinde-de şular ýaly ýörite ak öýlerimiz dikilýär. Onda näme, başlabereliňmi? Ak öý gapysy elmydama kybla seretdirilip goýulýar. Kybla bakdyrylyp goýulmaly-da. Indi otuza ýekeje sorag başlamakaňyz ünsüňizi böleýin. Ine, şu ýörite bir ak öýüň tutuljak ýerinem ýörite saýlanýan ekeni. Şolar ýaly, şolar barada-da bir Şol ýa bismilla. Öýümiziň gapysy kybla seretdirilip goýulanda tör tarapy demirgazyga goýulýar-da, demirgazy. Demirgazy tarapam elmydama kölege, saýa, şemal. Biziň topragymyzda Daşoguz welaýatynda şemal köplenç diýen ýaly demirgazyk tarapdan öwüsýär-de. Şonuň üçin şeýdip şo demirgazyga goýýar. Mähriban tomaşaçylar, ine syn edýäňiz aw goýuň dikiliş pursatlaryny, ýaýlymda tomaşa edip otyrsyňyz. Biziň syýahatymyz, gepleşigimiz gadymy Köneürgenç topragynda dowam edýär. Indi häzir şu tärimleri, onam şeýle bir otaga bir soragymyz barda, ak öýlerimiz birnäçe ganatlara, toparlara bölünýär. Häzirki dikjek öýümiz näçe ganat?

Tärimi saklaýan ýüpe söýedaňa diýip atlandyrylýar. Olam alyjadan örülip bejerilýär. Pletin edýäňiz, häzir birinji tärim däl şu. Birinji tärim ol. Birinji tärimden gurlan pursatlaryny görýäňiz. Türkmenleriň öýleri dört ganat bolupdyr ozaldan. Hawa. Dört ganat altmyş başly edilip, muny gadym döwürde çarwadar türkmen halky çarwadarçylyk bolansoň, göçüp-gonmaga golaý bolansoň, düýä ýüklemä amatly edilip, muny şeýle edilip ýasalyp, gaty ökdeden oýlanyp tapylan zat. Dogry. Ýene bir şu ak öýleriň bir aýratyn tarabyny nygtamak isleýäs. Şu ak öýi gyşyna içiniň ýyly bolmagy. Hemem bir tomsuna-da salkyn bolmak üçin hem şu agoýuň bir şolar ýaly bir amatly adamyň ýaşamagy üçin hem döredilen mümkinçilikleri bar-da. Bu zatlar näme, hemmesi el işi, ýüň, goýnuň ýüňi, türkmeniň akja goýnunyň ýüňi. Bularyň hemmesi bir Tebigy zatlar-da, olaryň hemmesi adam üçin peýdaly, ähmiýetli. Gyşyna munuň ýyly bolýanynyň sebäbi goýnuň ýüňi sowugy geçirenok. Hawa. Tomusynada yssyny geçirenok. Hawa. Indi Agoýumyzyň närimleri diýlip barýar eken. Hawa. Kömek edäýeli bizem. Ine şeýdip türkmen ýigitlerimiz şular ýaly ak öýlerini dikmekde-de bir uly ussatlyk görkezýärler. Ine biz häzir şu ak öýleriň tärimlerini dikeldip otyrys diýmek üçin ýaly. Gynanamyz şu ak öýleriň içini bezemekde-de uly işler alyp barýarlar. Ýagny Zenanlarymyz şu ak öýleriň içiniň gözel bolmagy üçin birnäçe halçylary, keçeleri, umuman aýdanymyzda, şu gapylyk bolsun, ähli zady zenanlarymyz ýerine ýetirip, bir şu ak öýüň bir hasam bir gözel bolmagy üçinem zähmetlerini gaýgyranoklaryna syn edişimiz ýaly, mähriban tomaşaçylar, biziň ta ine taýýar bolan ak öýümiz. Syn edýäňiz, şu ak öý ine ýörite bir guşakçasam bir milli nagyşlar bilen edilmegi hasam bir ýurdumyzda milli däp-dessurlarymyza uly üns berilýändiginiň Şaýady bolupdyr ýene gadymy ata babalarymyz şular ýaly ak öýlerde ýaşap bir toý tutup Oguz han atamyzdan gelýän şular ýaly ak öýlemez häzirki döwürde de biziň toý baýramlarymyzyň bezegi bolupdyr. Elbet häzir şu Köndürgunjyň ajaýyp tebigatly ýerine şu ak öýüň dikilişine syn etmek ähliňiz üçin ýakymly bolsa gerek. Onda näme mähran tomaşaçylar türkmen halkymyzyň ak öýi barada bilesiňiz gelýän gepleşigimize tomaşa etmäni dowam etdiriň. Gapyny birinji oturtmadygymyzyň sebäbi bärde söýedaňar daňmaga ukyply bolýada, bolmasa eliňi zadyň darlygy. Şoň üçin gapyny soňundan oturdýar. Arkaýyn işlemäge oňaýly bolýada. Gapyňam agajy şu söwütdenmi? Hemme zat söwütden. Söwütden şu ýerem söwüt, bärsem söwüt hemme ýer söwütden ýasalýar. Tärimleriň ine ýörite şu ýerde daňlaryny görýäňizde. Şuny oturmaga nämeden Şuny düýäň hamyndan alýar, düýäň derisinden. Berkligi üçin. Berkligi üçin hem bu ýaňky tärimi ýygnap ýygnanda, sökende, ýazanda düýäň hamyndan başga bolanok. Mähriban tomaşaçylar, häzir biziň A goýumyz bitip barýar. Siziň etişiňiz ýaly, ýörite bir A goýuň gurmagynyň hem özüniň bir düzgünleri bar. Şo düzgünleri ýerine ýetirip, A goýulary siz hem gurnap bilersiňiz öz ojaklaryňyzda, maşgalalaryňyzda. Baýrak dakmaly. Baýraga towsup Çagalar baýragy böküp almaly. Her kim öz baýragyny böküp almaly. Gurlan soň agoý. Hä. Gurlan soň dikelmenden soňra böküp almaly baýragy. Indi şeýdip täriminden goýýaňyz a? Täli. Ne? Aşyrym. Ha, aşyrymdan goýýaň. Hä. Görýäňiz, mähriban tomaşaçylar, şu ýörite bir agoýyň gurlanda bir özümiziň bir adatlarymyza görä şular ýalak bir baýrak diýip ine şular ýaly bir ýalyklaryň dakylmagy bulam bir ýurdumyzda milli däp-dessurlarymyza üns berlip bir häzirki döwürde-de şularyň bir ýerine ýetirilýändigine şaýatlyk edýär. Baýraga Tomaşasam şundan gelip çykan bolmagy mümkin. Hä, ýalyga towusdy. Hawa, hawa, hawa. Indi bunu näme sebäpden beýdip 4 sany etdi aňýaňyz? Götermek üçin. Hä, götermek üçin. Ha. Ine hazır sizin etdiňiz ýaly ağa goýum bar. Tüýnügini galdyrýar. Hawa, tüýnügini galdyrýar. Hany. Barma. Durun indi. Maňlaýyn maňa dogrulap goýaly. Şurada işe gir o. Açık beýik beýlerek aýlan. Oho, o boldy. At, dört, nemäni dogurlap goý, getir. Bu ýene de dogurla, bärräk goý. O, boldy. Ina biz Agoýyň iň bir tomaşaly wagtyna gelip ýetdik. Ina tüýnügini galdyrýar şunuň, gümmezini, depesini. Galdyrdykmy taýynmy oglanlar? Ýa bismilla galyr. Hany. Galyr, galyr, galyr, galyr. Galyr be. Galyr be. Galyr, galyr, galyr. Ýa bäri gel şuny ýapyşdyr oňa. Şuny ikini ýapyşdyr oňa. Aha. Ha, onuň tüýnügini hem galdyryp ugradyk. Ine, mähriban tomaşaçylar syn etişiňiz ýaly, Agoýuň bir häzir e, gümmeziniň dikilýän pursatlaryny syn edýäňiz. Bular ýaly edip, e, Agoýuň bir A. Köplük bolup, ýokarky gümmezini dikmeseň, az adama başardanok. Dogry dämi, Otuz aga? Köplük köpçülik bolmaly. Agzybirlik bilen, toý bilen başlamaly muny. Hawa, ine şu şu tärimiň ine şu ýerine şeýdip sarap, berkitmeli. Muňa saramaly ýoly bar. Ukbagy daňmaly şoňa. Ine, mähriban tomaşaçylar, syn etişiňiz ýaly ýokarky tüýnügi iki sany ýigit şeýdip üç agajyň birikdirilmegini saklap durýar. Ug baglary bilen daňylyp, hasam bir berk görnüşinde ak öýler gurulýar. Ine, häzirki döwürde-de biziň Türkmenistan döwletimiziň ähli toý-baýramlarymyzyň bezegleri bolan ak öýlerimiz ine şular ýaly görnüşinde gurulýar. Ine, syn ediň, biz häzir ak öýlerimiz taýyn bolansoň, ýene-de Şu ýerik aga öýlerimiziň içiniň bezeg aýratynlyklaryny, bezelişi usullaryny hem size görkezerek, tomaşa ediň. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde türkmen döwletimizde toý baýram şu aga öýsüz hiç bir toýy geçenok. Diňe aga öý nirede toý baýram bolsa türkmeniň aga öýi gurulýar. Otuz aga şu bir aga öýümiz indi bitip barýada. Indi nämeleri etmeli häzir? Indi şunuň häzir Hemme uklady, biz ýer ýer oturdýas. Ondan soňra soň düzi diýýäs, düzläp çykýas. Özüniň düzi diýip ana zady bar, dokmadan edilen. Ondan soňra keçesini ýapýas. E, keçäni ýapan soň gamşyny. Şeýdip ondan içki bezegine geçýär. Onda başla berelim, dowam etdir berelim. Ne şu türkmen ýigitlerimiz hem syn edýänizdir. Ezberlik bilen şu aw goýlaryň ýasalyş usullaryny görýäňiz. Şu 30 aganyň bir maşgalasy. Ak öýleri ýasamakda hasamyz ussat. Mähriban tomaşaçylar biz gepleşigimizi, syýahatymyzy Köneürgençden siziň bilen dowam etdirýäs. Şu gadymy Waz topragynda türkmen halkymyz ine şular ýaly ak öýlerimizi tut tutup, toý tutupdyrlar. Oguzhan atamyzdan gelýän ak öýlerimiziň ad-abraýy häzirki döwürde-de uly meşhurdyr. Onda näme, geliň ak öýlerimiziň dikilişine tomaşa etmämizi dowam etdireliň. Maglumatlardan görnüşi ýaly, ak öýler diňe bir türkmen halky üçin bahasyna ýetip bolmajak ýaşaýyş jaýlarynyň biri bolman, eýsem ol beýleki ýurtlaryň halklarynam gyzyklandyrypdyr. On sekizinji, on dokuzynjy asyrlarda Türkmenistana gelen rus we iňlis syýahatçylaram ak öýleriň türkmenleriň esasy ýaşaýyş jaýlary bolandygy barada köp maglumatlary getirýärler. On dokuzynjy asyryň birinji ýarymynda Hazaryň gündogar kenaryna ekspedisiýa giden taryhçylaryň biri Öýüň içi arassa we tertipli, ýere halylar we keçeler ýazylypdyr. Diwarlarda bolsa içki öý goşlary, hojalyk esbaplar salnan, uly haly görnüşinde dokalan çuwallar asylypdyr diýip, Türkmeniň ak öýi we oň içindäki haly önümlerinden bolan öý goşlary barada maglumatlary ýazyp galdyrypdyrlar. Hytaýlylara aýratynam türkmeniň ak öýleri ýarapdyr. Belli alym Lew Gumilýowyň nygtap belleýşi ýaly, türkmeniň ak öýleri gyş wagtlary ýedinji asyr hytaý öýleri bilen deňeşdirende kämil ýaşaýyş jaýlary bolupdyr. Şeýle hem hytaý şahyry Bo Suzýoý türkmen ak öýüni wasp edip, oň täsin hem ajaýyp dünýäsini açyp, ýörite şygyr ýazypdyr. Oň bir bendinde şeýle diýilýär, Geçdi tokatlygy garly gijeleň, Tebigat ýaz donun atdy egnine, Wagt üýtgeýä, ýöne bu ak keçeli Öýümden razy men, razy men ýene. Uklarymyzy dogry durar ýaly etmek üçin düzi düzülemeli. Şu şuňa düzi diýilýär. Dokalýanmy? Dokalýar bu dokma zat. Hawa, elde dokalýan gelin-gyzlarymyz dokaýar muny. Şu indi şuň bilen şu düzülýär. Düzülende-de şu uklar dogry durýar. Hiç ýana gyşanok. Şul bolmasa ugumyz gyşarsa onda ugumyz zaýalanmak bilen bolýar. Indi şu öýüň dogrulygyny saklamak üçin

Oý berekella. Öýümiziň agajyny oturtdyk, durluklarynam oturtdyk, durluklaryna şol dört sany durluk keçeden. Indi ýokarky üzüklerini ýapýas. Hawa, başlabereli. Hany galdyryň hany oglanlar.

Boldy. A. Şöhrat çek ýokarkyny. Üzükleriň ýüpleri. Şu üzügi saklamak üçin gerekli şu ýüp. Şoň ýüpleri. Häzir indi daňmalymy? Daňmaly şuny. Ony başda. Hany. Ýerini çalyşmaly munuň bäri. Sen eýläk geçmeli.

Howadan, şemaldan bir keçäniň uçmazlygy üçin hem, berk durmagy üçin hem şu daňylaryň bir ähmiýeti uly bolup durýar. Ine bu öýümiziň indi serpigini galdyrýas. Serpigi şol tüýnügi açyp-ýapmaga oňaýly, ot ýakanda açylýar tüsse çykmak üçin. Öýüň içiniň howasynyňam täzelemek üçin. Oba şuňa serpik diýilýär, özem tegelek keçeden edilýär. Indi şu görnüşde diýip, oba häzir şeýle galdyrýas şuny. Agaç bilen. Ha. Şunu çykarýas. Ondan bunu dogrulaşdyryp iplerini daksak. Ondan ne? Oba. Diýen etişiňiz ýaly ýörite birine şular ýaly agajyň kömegi, kömegi bilen serpigi şeýdip belentlige galdyryp, ine ýüpleriň kömekleri bilen

Şeýdip serpmeli muny. Serpip yza çekseň, serpigimiz açylýar. Gerekli mukdarda. Gözläp dur, begenç. Boldumy? Tekiz açyldymy? Ak öýlerimizi bezemekde-de Nursoltan eje siz uly ussatlyk bilen bir ak öýlerimizi bezemäne-de bir ökde ekeniňiz, ine şu bir nagyşlar bilen, öz elleriňiz bilen dokan haly önümleriňiz bilen bezeýän ekeniňiz. Häzir şu bil guşak şu ak öýüň bir esasy ortaky bölegine dakylýar. Şular barada gürrüň berip, bir ak öýümiziň bir bil guşagy barada gepleşigimizi dowam etdiräýsek. Biziň milli abraýymyza dakylýan bil guşaklar türkmeniň ýaňky akja goýnunyň ýüňünden dokulýar. Muny gylyçda dokamaly, ýüwürtmeli. Gyzyl bil guşagy alty aýda kesmeli, gülli bil guşagy bir ýylda kesmeli. Dokap. Hawa, dokap kesmeli. Türkmeniň ak öýüniň içki goşlarynyň we daşky bezegleriniň köpüsi haly önümlerinden edilýär. Dogrusy, türkmen öýden çykyp, uzak ýola gidende-de, oň ýany bilen horjunyň dürli görnüşlerini, haly düşeklerini we başga-da käbir haly önümlerini göterendigine maglumatlaryň üsti bilen göz ýetirmek bolýar. Türkmeniň ak öýleri başga halklaryňkydan öz gurluşy, ölçegi, düzüm bölekleri, bezegleri bilen tapawutlanýar. Müňlerçe ýyllaryň dowamynda saklanyp galan ak öýlerimizi ata-babalarymyz türkmeniň iň gymmatly hasaplan haly önümleri bilen bezäpdirler. Türkmeniň ak öýüni çarwa halklaryňkydan tapawutlandyrýan zat diňe oň daşky we içki görnüşleri bolman, eýsem, oň içki we daşky bezegleri üçin haly önümleriniň ulanylmagydyr. Ine şu eňsiniňem bir özüniň dakylyş usullary bar, ýörite bir maşgala üçin ýaşalýan öýde gamyş dakýan ekeniňiz ene. Haw. Hä. Indi syn etişiňiz ýaly bärde gamyş dakylanda, gamyşyňam bir günden goramak üçinem hä tomus paslynda bir peýdasy bolula. Ýazyň güni howa yssy wagty açyk goýulýar. Muny gyşyň güni şeýdip ýapmaly.

Ine mähriban tomaşaçylar biziň ak öýümiz-ä şunuň bilen taýýar boldy. Otuz aga täze öý tutupsyňyz gutly bolsun, ak öýüňiziň içi gelinli bolsun, elmydama toý baýramlar köp bolsun, şular ýaly ak öýdüleri tutmakda-da üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Sag boluň, size-de nesip etsin täze ak öýler gurmak, oturmak, şul ýaly toýlarda duşmak miýesser etsin. Hormatly Prezidentimiz jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Elimiz ama diňe toýda duşmak miýesser etdiňiz hemmämizi. Köp sag boluň Otuz agany şular ýaly bir agy goýumyzyň bir tutulşyny görkezdiňiz ýaşlarymyzam gördüler tomaşa etdiler Köneürgenç topragynda ne näme geljekde üstünlikler ýaranyň bolsun geljek size-de köp sag bolsun aýdýa şu milli nagyşlar bilen ýörite halyçylar bilen bezeliş usullaryny görkezdiňiz.